Ya, ya, le re dira. Ya loka kgatha. Ee.
E nele.
Ya loka kgatha metse e nele. Ba,
hmm? ba šupile eng ka yeuweng koko? Ba šupile, ba šupile ge le le o le mošimane mara o le morara o diša ke go di iša
dikgomo e ee ee ba ba re "Hei, o tswa go neša na ee aowa ke tswa go neša o ne maaka o di fedisitse mo leraga ge ba re ba kgona dikgatha tšexe di ne maraga o aowa ka nnete o boabeša di tswa gona sa nka di iša metsing o no kgotla maraga gona mo ke a fetsa ga gone meng ona tlo ba fora gore a wa di nnile aowa tsa gore nisa mona tetshweng a ntse tetshweng o no feta o kete o tlo fora batho mo gore di nnile ba re yalo ka kgatha e nele tlhape kgolo fe ya lwalaga e tla phile wa bona
Le re, le re yela ya mmotu go theoga. Le re mmotu, re bone ka mmotu go theoga.
Go yela. Hudugile mantšha moka. O a hudugile mantšha moka. Ee, bona ka mmotu go yela. Bona ka mmotu go yela.

no ge e lokile ngatha e nwele
ya loka kgahla e nwele le ge sanka ya iša molomo gono re dilo ke tšingathana ka mone

Yana ya tsela go semele ya tsela o go hojo metsi bile a boya motho a ba gona e ema e nwe e nwe e nwe e tswa gore ga go bona dikgatha tse a di di di ne mara morago ya loka kgatha e nwe le nwe le go bile na o bone dithapi di kgatha ka ntse tsa tsa go ja metsi metsi a phele go fora batho le go mo di nwele
Go ra gore dikgomo tše gentše di gana kua nageng ge e be e feditše go duša e be ba kgona gore ga ba ya go didiša ba tsamaye le di tsamaye le manamane goba manamane ba tlogela a re re kgomo e tswaletše ka mo gae ka mo mm.

Arabo ye ya bona kgobokelo e ka moka ke lefo le leswai. A re gape ke tšwa baporofeteng ba mpotše le motho o tla etla na yo gae ya ba ya tla ya bo ya ba a tla ka šakeng go sa tsa re tsoga re bo fana manyana ke gona ke gona ba ile go boya ga yona oh
Gore a re ke nnete ele ya gore kgomo ka mathateng e tsentšha ke namanana. Tše dingwe di lia. Kgomo ka mathateng e faka e lokela ke namana, no, namaneng. Re.
Kgomo ka, ka, ka, ka mathateng e tsentšha ke ngwana yona.
ee kgomo ka mahlateng ge ba etsa etsa ba ra gore go ka dira e tla duša ya re ge e duša ya go tswala kwa foto o ya wa e nyaka ona ya duša ya duša ona wa e nyaka motho a tla e tšea a tšea namana ne ka yo pula a iša ka gage Neng le go tseniše mathateng ka gore wena o a itseba ke ya gago. Gola ga a itsebe, ka fihle ka gae wa ibofolla, o bofa namanyana ka šakeng. Ke hoo neme yo tsene ka mathateng ka gore le tlo shekišana la ba la išana mošate. Wena wa hwetša šetse yena a e swaile. a re wena ba na wena o kwele mang gore kgomo e ka moo wa ra gore ke e tsebile o e tsebile kare wa re sa e tseba nna bona e gwane ke ka boga ke e swaile le me o fentse o tsere mme ya kgome ka rona a ya kgomo tla o tsentsha bothateng a tsena ke meleko o se wa tshwanela
e a šibašiba kolobe Mam- aa, Ga be e a ke tlo re- be ke tlo re mampe a e gwabela mara a se yona ka re ke nyakile gore mampe a e gwabela Mantšu a, ma, ma, mantšu a e go abela. Ee. Aowa. Ba ya šibašiba. Ba re ya, ge e tlhokile mampša. Ee. Ga ya šibašiba koo. Ya tlhoka dimpša ya ya. A ke ya ga go ne dintho ye e kitimišang. Yo, ya sepedi. Ya šibašiba kolobe ya tlhoka dimpša ya ya. Ee.

ao yeo ke ge wena wena monga seatla ka ke gore ba le botsa gore ba mokete go ne ngwana o tla ke tlo mosina a re ga a tloga ka ga ya gore ga ngwanola ga go kwa motho ola mm. o tlo hwetsa moimane mme wa lla oo ke modimo a sa nyake ka gagwe ba lebala